Et voilà, do si mer erëm. Ech begréiss Iech hei um Freide vun engem neie Part vu Pokémon Go. Mee z'mëcht d'Pokémon Trading Card Game jo net gi Richtung Ouschteren. An da maachen ech eben dëse Part och, da widmen ech den Eeër. An ech hunn Iech 9 mol 12 Kilometer Eeër hei presentéiert a virbereet. Dat huet ebe wochelaang missen e bësse sammelen a bësse sichen an. Di gesäit eben lo hei wou déi dann opgoen bäineen an dann ass dat eben den den breeding part. Wéi gesot kann och shiny doraus kréien. Ass natierlech awer och eppes mat wéi soll ech erklären einfach mat Vorsicht ze genéisse well déi breeding déi breeden sech net vu selwen. Wär ass och déi Eck Inkubator wéi mer se och heiansdo gezunn hunn. A mir kucken haut mir ware jo lescht Kéier bei den éischte Pokédex Nummer an haut gi mer bei der Nummer 4. Ech presentéieren lech hei déi kleng awer fein Charmant a Këscht, och hei erëm 3 Päck dran, ee Pin, eng Codekaart, eng Promokaart an erëm 3 Coder fir iech, déi der kënnt am Spill in Game aléisen. Wéi gesot, hei ass och da rëm bësse Geschicht, am Fong laanscht den Text, wou mer d'Leschtke virgelies hunn, dass de deng Journey méi ufänks. Wéi gesot, ech maachen och en Demonstrativ, dat ech och elo hei weisen, eng Kéier pro Professor Eich 10. déi jiddwereen Trainer vun eis duerchgemaach huet. Och a Pokémon Go gëtt et sou eng Zeen eben, wann s de d'Spill eréischt ufänkt. Ech weess emol, ech mengen et kënnt just ee Starter oder esou an du muss dann dee mol fänken. Bei mir ass et och den Glumanda an ech weis ech eng Kéier, dat war mäin éischt Pokémon wat ech gefaangen hunn, kënnt och elo an engems gewisen, nodeems hei d'Eeër geploppt sinn. Mengen dat dauert elo nach e bëssen. Wie gesot den äh, Glumanda huet eben den Häerzen dann och bei mir, dat ass mäin éischt Pokémon dat ech op gehalen. Mä et kënnt schon op, wie gesot dat hei si ganz kleng Parts am Fong just well et eben äh, just dräi Booster sinn, gesot meng Schäffangercher lo grad bëssen ze no drun, ech maachen mol e bëssen erof. Mir hunn de Scotchlight ziemlech gutt fonnt, dat lebt ziemlech gutt. An dann ähm, geet hei Stall so de Kach op d'Säit, dee dat Moment fänkt nëmme. Ech presentéieren Iech hei schon mol déi dräi Coder.

Also de Plastik hei ass schon méi zéi. Vläch kënne mer dat aneschters ofgoen, mengen ech. Voilà, huele mer dat erof. De Plastik e Kapp Zäit. Hei e ganz coolen Glumanda-Pin. Och wierklech knuffeg. Leeën och d'Codekarte elo direkt heihinner. An voilà, dann huele mer hei nach 3 Päck raus. 11 Plastik op d'Säit schleen, 3 Päck zu schwéier demonstrativ Haienner. An dann net vergiessen op déi Kaart hei anzesleeven. Esou och eng Promokaart erëm. Einfach mal Kader dobäi, dass fir bësse zu Mentalitéit, et soll een awer fläit sou lo dat Puder genuch gesinn, denken ech. Soll een awer fläit dat do als klenge Gimmick, als kleng Kado senge Kollege schenken. Wéi gesot 3 Päck, op e kucken am Fong lo wéi lo dës Kéier ausgesäit. An wéi d'Mappe Gackelcher ausgesinn huet, huet der jo lo lénks gesi vu mer. An da geet och lo eng Kéier de Glumanda, mäin éischten Pokémon vun deemools. An äh, ech hab mam Gel gespillt, iwwergens deemools. An äh, an ech hat mal iwwergens gesot, Hashtag mal de Motto, ne? Dem Teller wëss Bescheed. An äh, voilà. Am Fong war mäin éischt Pokémon deemools de Pikachu, well ech Pokémon Gel als éischt gespillt hunn an och Team Instinct doduerch gewielt hunn.

Sonnfell, Amiverse an Hallo Kuroi soe mer dann och eng Kéier dozou. Also den Erik och emmer mat um Part. Emmer em den Erik déi mei zéien. Also ech kéint jo bal e Giveaway maachen, wéi oft ech mei den Erik säi Favorite Pokémon gezunn. Schonn oft genuch, mee et feelen eis Japaner-Kaarten an Sylvian ass och De Set hoffen ech enke dat se och en extra Set kritt, da gesin ech neek den dat scho fenkt. Iwregens den Erik ass och en en sammelt lo net do fies Pokémon Kaarten, mee fir alles wat Silverion ass kënnt der him gin, de kënnt och him se verklappen. Dir wësst jo mëttlerweil am Reservoir sin eis Events geschwënn, kënnt also bei den Erik goen an en gëtt iech alles dofir. Deen ass fir den de Silverion an den Erik dat ass eng elektresch Bezéiung, soen mer mol esou, blanche am positive Sënn. Hei den Bisa Knosp.

Vläit eng last pack magic, ech weess net. Also wat Pullbaits hei ugeet, kann ech mer virstellen, datt dat och bis vläit op bis gemeet ass. Wéi gesot, dat sinn och einfach 10 Euro Geschichten hei a wann s de schonn rechnes, du gëss just 10 Euro heifir aus, kriss dofir awer 3 Pack, soe mer mol einfach, déi si 15 Euro gratis wäert, da kanns de do vläit och e bëssen d'Suen dann zréckkréien. Dat se vläit gewéi gi vun Niten, vun der Pokémon Company, ech weess et net, muss ee wëssen. Sou, Blanenergie.

An ech erlaben mer hei e bëssen ze raumen, eng Kéier déi esou schéin dohinner ze leeën an dann do kënnt emol dohinner an da maache mer hei emol e Level Up Modus, ne, dat mer dees schéin dohinner leeën an méi besser kanns de Video erëm net gescriptet hunn. Leider keen drëtten Eckinkubator, mee wéi gesot Eckinkubator, passt ëmmer drop am Spill net der ze vill kafen, maacht do lues an och wann esou Events sinn, dat se eng heefeger. Ich soll erklären shiny pull rate zu hunn ähm, los dat op jeden Fall sinn well äh, ass bei aus si wirklich den Hardcore-Spieler wie ech läit. Mir géif mal schön deemals beim FM am dat war Halloween Event an beim FM hunn ech doch gemet an huet net geklappt, awer das geschitt. Ich mengt war lo am Februar do ass den FM Community Day komm. An, äh, oder war sogar am Januar, ich wees net méi auswendig. An ja, dat heescht all meng Eck-Incubatoren, war fir d'Graz, kit dat ech genug Excel-Kenntnis hunn. An voilà. Mir gesot, a ganz coolen Opening hei mat hinnen dräi. Also besser kannst du machen fir dräi Pack zu sinn, an das einfach die Famill. Wann du e Glumanda-Fan bass, oder du wees dat dei Kolleg, den du mir hei schenk wëlls, ähm, Glumanda-Fanboy ass, oder Glurak-Fanboy, verschidde Streamer so Golrak. Da war dat do awer eng cool Zeen. An äh, voilà. Bis schoffen dat ganz huet Iech gefall. Mir giffen Dir no soen, falls jo loos e Like oder fir mech emmer loos en Dislike. Ech kann mol keen Dislike maachen esou. An dann, jo Dir mierkt et, d'Paart si séier ëm. Ech schreiwe mech dann an, ech gehe Pokémon Go rausspillen. An da gesi mer eis nächst Kéier dann. Da muss mer hei mol e bësse lëschen dat Ganzt ne. Da leeë mer eng Kéier den Trio mat de Pinnen hei bäineen. Wéi gesot. Merci d'Nokucken, bis nächst Kéier an e schéie Weekend gewënscht. Gitt bësse raus, et ass jo mëttlerweil Fréijoer. Allez, ciao ciao!